Donc aquel poèma de Boudou que, que fa partida d'un triptic, eh, Son de Fièira, Ser de Fièira e L'endemà de Fièira, eh, donc qu'es un poèma tirat del recuèlh Sus la mar de la galèra que foguèt publicat per IO Edicion en 1975. Vaquí donc lo tèxte. La pluetza tomba fina sul fieiral pel camí, mas la set es canina, cal pagar a lo bi. Dins una rei aubèrga demandam un pintó, salsissa de la pèrga, de pa del tirador. La canal tot son ratza, podèm pas mai sortir, aquel pè que me catza, demorarem aicí. Botelhos sus botelhos per acabar artsen lo bi pur deth rebelho, per qué sios pas content? Demà serà pas fièira, de trabalh n'aurem pro, fins a l'ora darrièira, senta bols per un bo. La pluèja o tombo fina sul fièiral pel camí, pagote la cosina, te pagarai lo bi.

Vaquí, donc, vos fre pausiar rapidament un pichon comentari de... pas dire comentari de tèxte, mès un pichon element de reflexiu, que per mos escolars determinados es coplat generalament amé lo conte de la Bièlh e del Bièlh. Donc, vaquí un pichon element de comentari. Donc, Ton de Fèir es un poèma tirat de sus la mar de las Galèras de Tuan Bodó. Es sovent considerat coma lo resumit, entre berguetas, De l'òbra de Boudou. Es amarg, melancolic, ambe de personatges calconques, d'antièròis d'un biais, dins una situacion plabanada. Aquí, aqueth son de fièira, la pluèja tomba, çò qu'arrèsta tota activitat, la fièira, lo mercat es arrestat. Çò que pels personatges, que son probablement de mercadiers, es una catastròfa. Son aquí per vendre la produccion del mes e donc es un moment plan important per eles. Aqueles personatges al nombre indefinit, au mens o dus, van a l'aubèrga per passar lo temps e esperar que la pluèja o s'acabe. Es constituat de sièis còbles ambe de rimos crosades e de bèrses de sèt pès per rimo A e de sièis per la rimo B. Cada questiu pausada cal pagar a lo vií per que siós pas content, tròba sa responsa dins lo poèma per un autre vèrs. Aqueles cicles dins la forma del poèma son pas a gratis. Aqueles sons de fièiras ritmabon e marcabon la vida dels païsans que passabon lo demai del temps a aprestar las recòltas o las bèstias per las poder vendre. Aquel cicle èra d'un biais immuable e los vèrs 9 e 13 marcon aquel costat incambiat de la vida d'aquelses òmes. Eh? Curo ditz, efectivament, demà serà pas fièira eh, e senta bols per un bou, on b'ei plac aquel aspècte ciclic. Eh, aquel bit, justament, eh, coma simbòl de la marruma e de la melancolia, me la plètz, eh, aquel bi seguís aquel cicle tanben, coma questiu de l'avenir, de l'artzen, al vers 4, Salsissa de la pèrga e de pa de tirador. Lo pintor, lo vèrs 6, aquí lo pintor qu'es mens car que que non pas la que non lo pas lo vi de la botelha. Pel costat atentiu a la despensa lo vi pur que les rebelha al vèrs 15 dels sòmis per tornar en aquela realitat dura e enfin lo darrier vèrs Que ambe aqueth son de fièro tampo lo sicle e respon a la questiu, va qui cal pagar a lo bibe, se te pagos la mangisco, la cosina, ieu te pagarai lo bi. La sol on veie quita be lo costat solidaritat d'aquela epòca. La còp lo cinc es d'un biais un resumi del poèma. Es escrich al futur, parlo del lendemà, demà serà pas fièir, de trabalh n'aurem pro. es un pauc fòra del cicle e es pessimista. Lo trabalh, pas brico de jòia, e totjorn la meteissa causa que i caldrà tornar cada otzon e demà serà pas fièira, serà pas un jorn de, de jòia e de fèsta. Podem dire que se lo tèxte es pro sorn e negre, quitament fatalista, trobam pro aquò aquela esperança de l'amistat e de l'ajuda, amé aquel darrier vèrs, Pago-te la cosina, te pagarai lo vi, Aquí la representacion de la solidaritat païsana, la necessitat d'un sosten d'una societat ont l'equilibre es fragile tant economicament que socialament. Vaquí per aquela pichota explicacion deth son de fièira. Per los que volrieu, per poder trabalhar, tornar trobar lo tèxte en entièr e que lo trobarieu pas sul net, Un mejan pla pla simple de lo trobar anatz sus l'excellent siti occitan paraulos.net, paraulos, p a r a u l a s, punt net, qu'es un site que recampa totas las paraulas de cançons qu'au pogut trobar, los disques de totes los artistas en occitan, es una mina d'informacion E sus lo motor de recerca, que s'apèla Cerca, picas John de Fièira e ne trobarès l'integralitat del tèxte de Boudou. E nos anam quitar per n'escotar una autra version, plan polida tanben, qu'es la de l'amic Arnau Cans, que faguèt sa version a el sus l'album Sai que belèu, sortit recentament.